Dewch, dilynwch fi, a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Dewch ar fôl i, ac mi a'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion falle yn fwy cyfarwydd yn tydi. Wel, da ni'n mynd i bod yn dilyn fel oedd Julian egluro um, trefn yr ysgol syl uh, dros yr wythnosau uh, nesaf yma. A mae hynny'n yn braf bod ni'n medru rywsut teimlo bod ni ar yr un dudalen yn dydy. Um, Dyn ni'n gobeithio hefyd wrth i ni arfer mwy gyda'r technoleg yma, y byddwn ni falle yn medru gofyn i talentau lleol i rannu can neu um, emyn neu rhywbeth felly creadigol gyda ni, ond da ni'n teimlo ffordd ymlaen a fesul cam y graith e. Os ydych chi'n yn awyddus i gymryd rhan fel yny, mae'n siŵr os ydych chi'n medru gadael ni wybod uh, o flaen llaw. Wedyn fydden ni falle rhannu'r maes llafur wythnos nesaf i chi cael meddwl, o ia, liciwn ni wneud rhywbeth ar y, y thema yna. Os ydych chi eisiau cymryd rhan wrth ddarllen neu rannu um, rhywbeth da ni'n neud efo'n gilydd ydy hwn, ytrach na fi o'r stydi yn, yn rhannu'r uh, meddyliau yn ystod y clo. Dewch, dilynwch fi a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Dyna uh, meddai Iesu. Wel, lle awn ni o fanno? Wel, dyma'r stori um, gawson ni gan Menna, y stori Galw Pedr. Ond fel hyn, mae hi yn Efengil Mathew a'r bedwaredd benod. Mae'n debyg iawn i Marc a'r benod gyntaf. Wrth gerdded y lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau frawd, Seimon a elwir Pedr, ac Andreas i frawd, yn bwrw rhwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddynt. A dwedodd wrthynt, Dewch ar fôl i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Gadawsant eu rhwydau ar unwaith a'i ganlyn ef. Gwyd iddo fynd ymlaen oddi yno, gwelodd ddau frawd arall, Iacob ab Sebedeus ac Ioan ei frawd, yn y cwch gyda Sebedeus eu tad, yn cyweirio eu rhwydau. Galwodd hwythau, ac ar unwaith gan adael y cwch a'u tad, canlynasant ef. Ac fel hyn yn, mae adnod 19 yn Beibl.net a thema'r uh, yr Ysgol Sul heddiw. Dewch, dilynwch fi ac, a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Dyma'r cwestiynau trafod sy'n gan yr Ysgol Sul. Gofynodd Iesu i'r pedwar disgybl ei ddilyn. Pam? Aeth y pedwar disgybl i ddilyn Iesu. Beth ddigwyddodd i wneud iddynt weld fod Iesu'n berson arbennig? Mi oedd, dwi wedi cael y cwestiwn yma i chi, o maen nhw fan hyn. Wyt ti'n credu fod bywyd y pedwar pysgotwr wedi bod yn hawdd wedyn? Pam? Weithiau bydd pobl yn gofyn i ni ei dilyn ac yn gofyn i ni wneud pethau drwg. Beth yw dy brofiad di o hyn? Pwy ti'n meddwl sydd yn dilyn Iesu Grist heddiw? Beth mae dilyn Iesu Grist yn ei olygu i ni heddiw? Dwi'n meddwl bod nhw'n gwestiynau da, a dwi eisiau aros rhyw chydig gyda'r uh, cwestiwn yma. Weithiau bydd pobl yn gofyn i ni ei dilyn ac yn gofyn i ni wneud pethau drwg. Beth yw dy brofiad di o hyn? Tybed pa enghreifftiau o ddilyn sy'n amlwg yn ein dyddiau ni? Da ni'n medru meddwl am cyfryngau cymdeithasol, mae'n siŵr, yn dydan, a pobl yn cyfri ei dilynwyr, a hynny rhyw fater o frin neu o dristwch, pobl yn casglu likes, chi, ymadrodd yn dde. Mm. Da ni'n medru dilyn timau ac unigolion ym myd chwaraeon, falle celebs ac artistiaid rhaglen uh, Esbydwr Ec rwythos diwetha ynde, canu gyda'n arwr ynde. Pobl eisiau bod yn debyg uh, i, i rywun arall, rwy'n maen nhw dal yn uchel. Ond fe welwn ni hefyd heddiw dilynwyr ideolegol ynde, pobl yn, yn ceisio ein harwain ni ar hyd trywydd arbennig, uh, yn wleidyddol yn, yn amlwg iawn hefyd yn dydy. A'r gair yma, populism, dwi'n meddwl ceisio esbonio beth i ystyr hwnnw, dwi'n meddwl bod o'n golygu peth gwahanol i, i, bawb, i bawb. A mae yna eithafiaeth ar bob adain yn does. Mae yna frand arweinydd sydd yn gwybod beth i ddeud, gwir neu gau, rhesymol neu afreal, yn ddidwyll neu yn dwyllgar i ddylanwadu a chreu dilyniaeth. Mae newyddion y tydi wedi bod yn llawn o hyn ers rhai blynyddoedd. Greifftiau yn rhemp o gau newyddion, fake news, am frechiadau, am wisgo mwgwd, am, wel, ai ddim i'w rhestru nhw ac ai ddim i lawr y twnel tywyll. Rhan mawr o'r apêl yw cynnig rhywbeth sy'n teimlo'n wir ac yn rhywsut yn adseinio gyda rhai o'r greddfau is-ddynol sydd yno ni. Ynde? Mae'n rhywbeth yn, ia, mae'n canu cloch, mae'n mae gwneud ni, wel, wel ia, da ni rhyw ymateb iddo fo, dydyn. Boed o o ofn ac ansicrwydd yn sgil yr ofn, ac amheuaeth o rhywun sy'n wahanol neu rhywbeth nad ydan ni'n ei ddeall, a maen nhw'n cynnig rhyw atebion syml, atebion sydd yn apelio rywsut. Dilynwch fi, dw i'n gwybod y ffordd. Ia, a tydan ni mewn llanast heddiw yma. Da ni'n di meddwl digon pwy da ni'n ddilyn. Mewn amser fel hyn, mae yna duedd cynyddol yn lwmpio ni, pobl sydd yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, gyda'r eithafwyr afresymol ofergoelus. Yn y raglen ar Radio 4 neithiwr yn, yn gwneud sport ar ben pobl sydd yn, yn credu yn yr Arglwydd Iesu. Mae ei weld yn beth, wel, poblogaidd i wneud heddiw ma, dydy. Da ni just fel y bobl yma sy'n credu bo math o fake news. O be felly da ni'n neud o wahoddiad Iesu yma i ni ei ddilyn? Be sydd yn gwahaniaethu rhwng hynny a'r pethau chwythig yma sydd yn ein byd ni heddiw? Dydy Iesu ddim am i ni ei ddilyn yn ddifeddwl. Mae hynny'n bwysig i bwysleisio. Yn wir, yn Luc 14, fel y gwelwn ni yma, mae Iesu'n deud y dylwn ni ystyried o ddifrif y gost o'i ddilyn. Pwy bynnag nad yw'n cario ei groes ei hun ac yn dod ar fo ôl i, ni all fod yn ddisgybl i mi. Oherwydd os bydd un ohonoch wi'n dymuno adeiladu tŵr, ond ni fydd yn gyntaf yn eistedd i lawr i gyfrif y gost er mwyn gweld a oes ganddo ddigon i gwblhau'r gwaith, Onid e, fe all digwydd iddo osod y sylfaen ac wedyn fethu gorffen, nes bod pawb sy'n gwylio yn mynd ati i'w watwer, gan ddweud, Dyma rhywun a ddechreuodd adeiladu ac a fethodd orffen. Mae Iesu wir eisiau ni ystyried, o ddifri, nid dim yn unig y gost, ond yda ni'n medru ei dilyn i'r pen. ac i ni feddwl yn iawn pwy ydy'r un sydd yn ein galw ni i'w ddilyn, a be ydy golbygiadau hynny i'n bywyd ni, os ydyn ni am roi'n llaw i'r aradr heb droi yn ôl. Wedi'r cyfan, mewn gofyn i ni adael y cyfan i'w ddilyn, os ydy? Siawns y dylwn ni ystyried hyn o ddifri. Dyma pam mae'n bwysig i ni ddarllen y Beibl, yn enwedig yr Efengylau, i ddod i weld drosom ein hunain, clywed beth ddywed amdano'i hun, nid wedi gyfryngu gan rhywun arall ond yn syth o dudalen y Beibl. i gyfarfod ar y tudalennau ein hunain. Mae'n bwysig i'n bod ni hefyd yn ei gyfarfod gyda'n gilydd, fel da ni'n ceisio gwneud dros y we fel hyn, ond wrth i ni hefyd gobeithio cyn hir wyddon ni ddim cael ail ymgynnull i ganu glod, i wrando ar ei air, i weddio a gwrando uh, wrth i'r gair cael ei agor i ni o'r pulpud, neu set awr yn dde. i ni ddod i weld gyda'n gilydd pwy ydy'r Iesu yma. Dyn ni yn gweld yn dydan mae cymuned o ddilynwyr mae Iesu'n ei alw ato i'w ddilyn. Ac wrth i'r efengylau mynd yn ei blaenau, dyn ni'n gweld y torfeidd yn cynnyddu ac yn dal ati i'w ddilyn. A ma'r bod gyda'n gilydd a'r trafod, braf clywed am yr astudiaeth yna gyda'r chwiorydd. Mae 'na ffordd i ni gywiro'n gilydd a hefyd i ategu a cadarnhau ein gilydd mewn materion ffydd. Mae clywed ffydd a profiad ein gilydd yn galondid ac yn anogaeth. Dyma wedyn lle mae stori galw Pedr yn gymorth. o'r yma fe welwn ni effaith cyfarfod Iesu. Mae Iesu'n datgelu ei hun i Pedr yn y cyfarfod. Mae wedi glywed o yn, yn pregethu, wedi bod yn dysgu cyn hyn. A mae o'n, wel, yn y cwch yn gwneud rhywbeth gwahanol. A mi ydan ni'n medru dydan uh, mynd ar ôl yr wyrth, a mae'r ma, ma wyrth yn bwysig, ond arwydd ydy'r wyrth. Mae'n rhywbeth rhyfeddol sydd yn, yn cyfeirio Pedr at rhywbeth. Yma, mae Pedr yn gweld pwy ydy Iesu mewn gwirionedd, yn ei bresenoldeb. Y dim ar wyrth yn rhyfeddol, ac arwydd i Pedr o bwy sydd gydag ef yn y cwch. Mae'n dilyn yr arwydd i'r casgliad i fod ym mhresenoldeb rhywun rhyfeddol. Dwi ddim yn deall yn llawn, fe welwn ni nes ymlaen pryd mae Iesu'n gofyn yng Nghesaria a Philip i pwy mae dynion yn dweud ydw i fi, pwy meddwch chwi ydw i fi, fod y datguddiad hwnnw yn, yn dod yn raddol. Pwy di'r gŵr rhyfeddol hwn? Ond yma, yng Nglyc penod 5, mae am ei adnabod yn well. A daw'r adnabod llawn a chymau Iesu yn yr adnabod o'i natur ei hun yn y geiriau, Dos ymaith oddiwrthyf oherwydd dyn pechadurus wyf i, Arglwydd. Mae cyfarfod â Iesu yn ddieithriad yn ein dwyn ni i'r un dealltwriaeth o'n natur syrthiedig ni. Pwy wir all amen natur syrthiedig y ddynolwyr i'w ngoleuni newyddion y misoedd yn wir yr wythnosau diwetha yma? Yn sylwch ar feddyginiaeth Iesu. Cyn sôn dim am y groes a'r iawn a dalwyd. Paid â gofni. O hyn allan, dal dynion y byddi di. Dyma'r efengyl yn syml. Iesu'n dangos ei hun. Nina ni weld a gweld ein natur ein hunain. Edi farhau gan droi iddo. Oherwydd dywed wrthym i beidio ac ofni. Fydd awr deall llawnach dwy lygyd ffydd Dyna hyfrydwch yr efengylau yw gweld llygaid y disgyblion yn agor i weld a derbyn a dilyn yr Iesu hwn. Hwythau'n gofyn cwestiynau iddo ac yn gweld y rhyfeddod o'i, o'i weinidogaeth ac yntau yn ei cwestiynau hwy ar, a meddwl o ddifri, nid dim ond rhyw derbyn a dyna fo. Ac yna, mae'n ein hanfon ninnau fel y disgyblion cynnar yma allan i ddal eraill i'w ddilyn. Ddiesu'n eich, uh, Julian, eich gwahodd chi i rannu'r cyswllt Zoom yma gydag eraill. Mae hynny'n bwysig. A mae'n bwysicach byth ein bod ni'n yn cyfeirio ein ffrindiau, ein cymdogion, ein teuluoedd at yr Iesu rhyfeddol hwn. Wel, da ni am cael rhyw amser i ymdawelu mewn munud. Ond yn gynta, dyn ni am wrando ar gan gan uh, ddynes ifanc, uh, Chloe, uh, yn canu ac yn cyfeilio um, yn ystod uh, y gan yma. Emyn ydy o'n gan Thomas Jones. Dydy o ddim yn hynny o'n ffydd, um, ond mae'r geiriau yn hyfryd. A mae Chloe am ei, ei canu nhw i ni rwan.

Fel melys oer anelwol fu ein tad. Amser i ni ymdawelu ac ymateb i'r hyn da ni wedi rannu a chlywed a'n gilydd. Dwch i ni weddio. Arglwyddesu fel y daethost ar lan llyn Galilea, a galw rhai yno i dy ddilyn di. Tyd hibio unwaith yn rhagor yn ystod y clo mawr yma, a'n galw ninnau ar dy ôl. Dangos i ni pwy wyt ti. dangos i ni pwy yden ni, a gwna ni'n bysgotwyr dynion. Dyroi ni'r ddawn, arglwydd, i alw ac i ddenu eraill i dy ganlyn di. Nid drwy ryw ffyrdd arglwydd sydd yn dwyllodrus, sy'n llurgunio dair, ond mewn ffordd gonest a gwir a gole, yn cyflwyno Iesu, Yn dal gair y bywyd. Cynhoi'r her yna i ddilyn Iesu. Yn gweddio dy fendith yn enwedig ar y, y plant sydd yn clywed yr un neges a'r her i dy ganlyn di. Dwi di ar ei hole hwythe hefyd a'i galw i dy ddilyn. Maddau'n iarglwydd pob pechod a phob bai yn derbyn. Cadwa ni drwy dy waed, yn, yn lân ac yn bur, yn gymeradwy yn dolwg. A diolch i ti'n dysgu ni i weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddie'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg, cynys iddo ti yw deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.